Illum ħa nkunu qed naħdmu fuq Paper One nerġgħu ta' 2019. Eh, l-aħħar darba lestejna minn questions 1 sa 6, so darba ħankomplu issa minn questions

li ħa jkun qed jitħallas bin-normal pay. Okay? U għandu in-nine hours l-oħra li se jkunu tal-overtime. Mela, bin-normal pay għedna qed jitħallas bin-950 per hour. Okay? U Bħala overtime qiegħed jitħallas b' one whole and two thirds of the normal rate mela għandna 950 times one whole and two thirds. Okay? Biex b'hekk sibna għansi taħdmuha bil-calculator, okay? 950 times one whole and two thirds ġiet li qiegħed jitħallas

L-answer li ġieni hawnhekk right? Ħanħallih fuq il-calculator biex bekk inkun qed naħdem fuq the actual answer, ok? Mhux ġas fuq il-15.83 biss. Mela ħanżommu hemm biex meta niġi għal 9 hours, mbagħad kemm għandi l-answer diġà accurate hemmhekk u nagħmel times 9. Tinsawx teqilbu bl-SD u hekk għandin l-answer iktar hekk irrid, ok? Għandit 42.50 cents. Is-suq għalli how much does he earn in that particular week mela fl-aħħar ħa naħdem it-total. Il-380 u il-142.50. għandu total ta' 522.50. Issa, the following week, Daniel earned 506.66. How many hours did he work during this week? So, l-ewwel ħaġa li ħanamlu u li ħan neħħu l-ammont tan-normal Pay. Alright? Issa, in-normal pay, jiġifieri il-40 hours li qed jaħdem normali mingħajr overtime, nafu li ġiet 380. So, Okay, tistgħu taqbdu taħdmuha bil-calculator. Għajet jifdal li 126.66. Dak il-126.66 jgħet jaqilaw minħabba l-overtime. Okay? Dak qed jaqilgħu minħabba l-overtime. Issa aħna nafu li overtime u qiegħed jitħallas bil-15.83 per hour. Mela x'se nagħmel? Ħanagħmilha divided by the 15.83 recurring to be a bit more accurate, alright? Mela 126. 0.66 division by 15.8 li recurring u l-answer ħajġi viċin viċin lejt. Okay? Ġifi ma nsi t-round jahem t-der evidenti li jgħat bħala 8 hours. Pero tifqu xemmek, għaxu għalli how many hours did he work during the week? Mela mux kem għamel overtime biss, it-total number of hours kienu

Issa, l-ewwel parti tal-equation y equals 9. Dak il-9 huwa il-constant. Dak il-9 ġej hawnhekk huwa l-constant u mhuwiex jinbidel. Mela għal kull waħda hemmhekk huwa l-istess. M'għandix nine x, m'għandix nine times xi ħaġa, it's just nine, it's the constant. Ok? Imbagħad għandi dil-biċċa, il-minus x squared. U ħanamilha fir-row li jmiss. Minus x squared. Issa, attenti hawnhekk. Għandi minus Umbat għandi l-x li hija minus 3 squared. Okay? Għandi il-minus u l-x li hija minus 2 f'dal-każ squared. Għandi minus u l-x li hija minus 1 squared u għalqu fil-bracket. Għalli żgur ma tiġikom xħazin, alright? Fem iż-żiru m'hemmx għalfejn, imma tu bi sejf ħanamilhom kollha l-istess. Okay? Flok l-x tfajt it-2 u flok l-x tfajt it-3. Right? Issa, skont il-bidmas, Okay? L-ewwel naħdmu ta' ġol brackets, f'dal każ m'hemm xejn naħdmu fil-bracket għax hemm just a number, imma mbagħad ħa naħdmu l-indices, il-powers, okay? So għandi minus 3 squared u minus 3 Squared tinsewx tfisser minus 3 times minus 3 u minus 3 times minus 3 għandi negative sign times a negative sign ħa jtini positive sign. Tinsewx, kull meta għandi squared of a negative number dejjem ħa jiġi positive. So f'dal-każ il-minus 3 squared għedna ħa tiġi positive 9. Però Għandi dik il-minus hemmhekk fuq quddiem u dik ħa titniżżel fuq quddiem. So dak huwa negative 9. Right? Dik l-x squared aħna nafu li x squared ittini biss a positive value. Imma f'dan il-każ għandi negative. Mela ħa jiġuni kollha bin-negative. L-istess din nara minus 2 squared dik il-biċċa tiġini positive 4 imma għandi dak il-minus. Okay? Dik ħad iġi positive 1 imma ma ninsiex nikteb dak il-minus li hemm qudiema. Iż-0 m'għandux sign, alright? Jibqa' ġa 0 m'hemmx positive or negative. Il-1 squared hija 1 imma qudiema għandha minus. Okay? Dik ħad iġi minus 4 u dik ħad iġi minus 9. Issa fadalli l-aħħar l-aħħar row, sorry ġewna

on each side u għandi 0 on each side, ok? Ġifiri, il-shape li ħat forma il-kerv ħat tkun simetrika. Issa, bħala coordinates, bħala coordinates tinsew xaħna dejjem nieħdu x, y. Ok, so, ħan ikteb il-coordinates sawnek. Sorry, mela minus 3, 0.

when x is 2 y is 5 when x is 3 y is 0 okay u dawk il-coordinates għalilna use your graph and draw the graph of the curve or use your equation so mela li kella tajba din il-graf nipprova nittilċena għal mobile li kella tajba din il-graf li l-axis pinġihomkom lesti So, f'dak il-kas, mux titqot tara fejn ħajqodu il-values eżat, edha l-esta, għandkom Tikber irġa' ħtaras lesta u markalek ukoll għal min jinsa, alright? Dik hija l-ex. Issa, użaw lapes, importanti l-ex values għandna minn minus 3 sa 3. Mela, ħanibdew. Tinsewx fejn qed jiltaqgħu l-exes, that is the origin, that is the zero. Dek in-negatives hemmhekk.

Ħanibda mill-oriġin dejjem. Alright? U l-ewwel ħa nimxi fuq l-X axis u ħa mmur fuq il-minus 3. Il-Y axis huwa 0 mela fuq il-Y mhu ħa nitla' jew ninżel xejn u dik ħa tiġi l-ewwel coordinate. Minus 2,5 mela fuq l-X axis ħa mmur minus 2 u ħa nitla' fuq il-Y il-5. l-koordinat l-oħra minus 1,8 u ħad komplu sejrin hekk. Hawnhekk ara di attenti 0, 9, this is x, this is y. Mela jekk bdejt minn hawnhekk l-x axis ma mxejt xejn la lem u lanqas l-hawn u fuq il-y ħanitla san number 9. U ħan nipplotjaw l-oħrajn. Right? Tinnotaw wara ġa tidher li ħajkun hemm symmetry. Issa, mela, importanti, ma naqdux linji dritti. This is a curve, ok? So ħataħdmu freehand, jek tidu tużaw il-flexi curve tejnkom u koll. F'dak il-każ, it-till tiegħu anka l-karta biex tgħinkom idduru aħjar. Dejjem ħarsu lej il-point li tridu tmorru fiha biex taraw id-direzzjoni li ħad tieħdu mhux tmur l-hemm eżempju tara li ħad dik id-direzzjoni. Provaw toqgħodux tirrepetu ħafna fuq għax tiġikom b'ħafna lines u tiġi għar.

So, Mela, nkomplu questions. Il-B, għalli write down the greatest value of y. You can find it from the table għala tidher evidenti li l-y l-ikbar wieħed jew tista' ssiba mill-graf fejn y il-number 9 huwa l-ikbar wieħed. Mela. the greatest value y equals 9. Now, on the same axis, draw the straight line y equals 6 minus x. Biex tamluħ dak li straight line, tistaw jew tikrejaw table oħra, jew tużaw substitution. Okay? Jekk ħat tikrejaw table, anka jekk ħat tamlu substitution, for a straight line, jekk tiħdu 3, 3 points huwa biżżejjed. So għandi l-minus 3. Okay, ħanuħu t-tarf liħor u waħda bejnietom. Okay, so għandi 6 li l-ewwel edna dak huwa l-constant ma jinbidilx ħajibqa' l-istess. Għandi minus x, mela għandi minus tal-x li huwa minus 3, għandi minus tal-x li huwa 0 u għandi minus tal-x

Alright? Għal min juża substitution, it's the same thing, ta' minn flok x, eżempju, għan itfall minus 3, mela għan aqbad dir equation li għandi għaw. Imma minn flok x, għan itfa' il-minus 3. U għad iġi l-istess ħaġa x'għandi minus fejn minus mela plus. U l-y huwa 9. So għandi meta x huwa minus 3, il-y huwa 9. Okay? U tagħmel l-istess għal when x is 0 u tagħmel l-istess għal when x is 3 u joħorġu l-istess values, okay? So għaraw intom l-metodu tippruvaw. Mela ħan plotti għal-line.

Tiħi wkoll. U ħanaqdu f'dal każ, orajt nistgħu naqdu bir-riga. Jekk tiġi f'punt li tipprova taqqadhom u tinduna li waħda mill-points mhix qiegħda taqbillek mal-oħrajn, mhix in line mal-oħrajn, sinjal li jkollok problema u dejjem erġgħu duru lura lejn il-table li tkunu krejajtu ħataraw hemm xi żball. Ġeneralment l-iżball ikun fis-signs, dawk is-signs attenti. Jekk taħsbu li ħa tiġu fid-dubju qabdu calculator u aħdmu bihom ħalli tkunu safe. Okay. Next question. Għalli write down the coordinates of the points of intersection. The point of intersection where the two lines, where the two, sorry, Graphs Meet hawnhekk għandna l-line u għandna l-curve. Ħa naraw fejn qed jiltaqgħu il-line u l-curve. Okay? Ġiex coordinates. Li dawn di coordinates ma qallekx li hemm tnej, però araw qed taraw li hawn tnejn. That is called the point of intersection. U bħala għandi oħra hawn fuq.

U l-y telat 7.25. Okay, dik hija l-ewwel point of intersection, l-oħra raw il-values eżatt. Is ovvjament din tagħkom tista' tvarjalkom għax jekk eżempju din tkun it-tiltej ta' ħarira iktar hekk, eżempju minn tiegħi.

Okay? Dawn mhumiex the exact answers, okay? Dawn ħajkunu dejjem give and take, għax il-ħxuna tal-lapes, kif tieħdu l-kerf ħad varja, jiġifieri something, eżempju 2.3 huwa tajjeb, 2.4 huwa tajjeb, okay? So għara intom l-importanti li l-kervija pulita. Yeah, next one. Question 9. Calculate the one interior angle of a regular octagon. Għazlu, hemm iktar minn metod wieħed kif tinħadem. Bosta metodi probablement, so għala intom li mtħossukom kom li tippruvaw, għan semmijomkom jena. Mela, għal interior angles għaw min jiftakar del formula blamment. Okay, 180 times n minus 2. Hawn min juża din il-formula. 90 to n minus 4. Okay? Issa. Jien personalment ngħidilkom ippruvaw irraġunawha għax biex tiftakar dawk il-formula skolla bl-amment tal-eżami, right? Ġo tkun qiegħed under stress, kollok iktar Affarijiet x'tistudja bl-amment li mhux il-lok u li tistudja bl-amment imma li tirraġunhom. Mela qed jgħidlek li għandek octagon. Alright, so it's an eight sided polygon u għalilna wkoll li irregular ġifieri all sides and all angles are equal. Issa, biex insibu sum l-ewwel of interior angles,

U hawnhekk minn hawn qed tiġi dik il-formula. Skont kemm għandek sides, f'dal-każ għandi tmien sides, jekk innaqqas tnejn, mela eight minus two, dal-każ, ħa jkolli six, u six huma six triangles li għandi hemm ġew. Jiġifieri kieku għandi hexagon li għandu sitt sides, triangles ħa jkollu dejjem tnejn inqas u ħa jifdallu for triangles. Issa għandna nafu li l-angles in a triangle they add up to 180. Angles in a triangle add up to 180. Okay? So basically x'qed nagħmel qed nagħmel 180 degrees times 6. Okay? U minn hemmhekk Okay, li tiġi 180 Ejto. Minn hemmhekk ħarġet dik il-formula, so għalaw intom tidux tiftakru dik bl-amment jew tirraġunaħħa dak il-ħin. Mela 1 8 o, dennet fisser number of sides li hija 8 għax oktagon. So 1 8 o times 6 bil-calculator 180. That is not the answer. I only need one interior angle and they are regular. Jiġifieri all sides and all angles are equal. So in this case, nsaqbat il-108 u namlu division by 8. Dik sibta wahda. Okay. Għaw min juża l-sib tal-exterior angles. Eh, isib eh, exterior angles nafu li dejja dab to 360 degrees. Okay? So 360 divided by 8 u tkun sibt kemm kemm tiġi li waħda exterior angle waħda that is one exterior angle okay hija 45 degree imma mbagħad aħna nafu li l-exterior u l-interior they are on the straight line so tagħmel 180 minus il-45 degree u tiġi 135 u dik tkun l-answer li hi l-istess eżatt bħall-metodu l-ieħor. So f'idejkom. Mela, the diagram below shows parts of shape A and shape B. Shape A is a regular octagon and shape B is a regular polygon. Pero ma nafx kemm għandha sides, just regular, all sides and all angles are equal. The two shapes have one side in common. Ok, u għem qablet eżatt. Shape A għalinna li huwa octagon, mela l-octagon nafu li l-interior għadna kem skoprejna un fuq hija 135 degrees. U aħna xolna u l-insibu Calculate the size of one interior angle of shape B. Mela ħansibu din. It's not difficult to write dawk it-tlet angles f'daqqa they are at a point they add up to 360 degrees. Mela 360 minus il-135 u s-75 f'daqqa. Mhm. Li tiġi 150. Issa, how many sides does shape B have? Mela jekk naf li one interior angle hija 150, kif nista' nsib kemm għandu sides? U għal question bħal din meta tistaqsik kemm għandu sides, l-aħjar li tuża huwa dak il-ħint li nafu li exterior angles is sum propju of exterior angles, ġifieri l-exterior angles kollha f'daqqa, sum of exterior angles Add up to 360 degrees, okay? So, exterior angle is up to 360 degrees. Issa, jien naf li l-interior hija 150, imma l-ewwel edna wkoll li interior u exterior angles

Għala, jekk tiġu fid-dubju, mela jien naf li 30 degrees hija one exterior angle. 360 degrees li huwa dejjem it-total tal-exterior angles, kemm qed jirrappreżenta exterior angles? Tistgħu taħdmuha simple proportion, alright, li fil-fatt qed tinnutaw għandek 360 times one, ma jiġri xejn, division by 30, l-istess kif għamilna hawn. Tista' taħdimha mingħajr calculator faċilment,

immur għal A u ninżel għal D, fisser dik l-angle, okay? Hija 27 degrees, angle ADC minn A nitlaq għal D u għal C hija 90. Dawk dejjem qrawhom bil-mod u għaraw li markahomlkom għax mhux dejjem ikunu markati u mbagħad tispiċċaw titħawdu kif ħassolvuha. So għaraw li tniżlu l-information kollha li qalilkom biha. Find the bearing of D from A u hawnhekk attenti naqra. Jien jekk ngħidilkom, isma' I am calling to Italy, okay, from uh, England, mela jien fejn qiegħda Italy jew England? Okay? Il-from hija l-importanti, il-from huwa fejn qiegħed u. Right? So if I'm calling to Italy from England, I am in England. Ok, so f'dan il-każ from A ħa nitlaq minn A u minn fejn ħa niċċekkja l-angle kemm hi, il-bearing kemm hi, dejjem immarka nord. Tinsewx il-bearings għandna bżonn nord, ok? Għandek bżonn l-angle clockwise u 3 digit bearing three digit se tkun l-angle. Mela, ħa nħarsu lejn id-D, so basically minn hawnhekk ħa nħarsu nibdew nħarsu lejn in-Nord u nduru dik kollha. Okay? Basically għandi 90 degree plus it-27. So mhux diffiċli. Diġi 117 ġo edha 3 digits. Okay. L-oħra, issa bil-kontra għandi the bearing of A from D, mela ħa jitlaq minn D, mela id-D ħa nimmarkalu n-nord. In-nord, da hawnhekk, il-karta dan qatiltin, in-nord ta' hawnhekk huwa parallel man-nord hemmhekk, ovvjament għax in-nord tad-dinja huwa fl-istess post. So qed nikkrejaw parallel lines. U għandi bżonn inħares lejn A, mela minn hawn Okay? Nibda billi nħares lejn nord u nduru dejjem clockwise importanti. So għandi bżonn dik l-angle. Basically, biex nsib dik l-angle, right? Se nagħmel? Nsib di l-angle minn flok, right? U nagħmel 360 minus. Issa di l-angle biex nsiba għandi hawnhekk qed jifforma l-forma ta' U bejn ġiex parallel lines u dik ngħidulha interior angles u interior angles add up to 180 degrees. So din l-angle ta' hawn ġew hija 180 minus din l-angle ta' hawn li konna sibna li hija 117.

Ewwel sisa u qed nifforma di l-angle. Mela. X'se nagħmel? Kif ħa naħdimha? Kif ħa nsibha? Miss ma nafx, suppost irrid inkun naf ġiex angles biex insib it-tielet waħda. Le. Hawn ħa nużaw topic ieħor mhux it-topic tal-angles. Jekk tinnutaw, hawn ix-shape ta' right angle b'ta' Pythagoras jew trigonometry. Issa meta ħa nsib angle, f'dak il-każ ħa nuża trigonometry għax Pythagoras jintuża to find a side when I know two sides. Right? Mela li nagħmel jien nerġa' niskeċjah hawnhekk ħalli ma jħawdunix in ħafna numri u ittri l-oħrajn żejda. Ħa nsib dik l-angle hemmhekk.

Theta Sin Angle, il-O tfisser opposite u l-H tfisser hypotenuse. Sin li f'dal-każ ħa nsibu angle B. L-opposite huwa l-4.16 u l-hypotenuse huwa is-6.45. Biex insib the angle, F'dal każ, irrid dik il-function tas-sign nieħu dak li ngħidulu isu l-oppost tagħha, l-invers tagħha, ok? U l-invers tagħha jiġi s-sign invers li jibuttuna li ħassibuha fuq il-calculator tagħkom. So, fuq il-calculator, fej għandek il-buttuna tas-sign, fuq għandek is-sign invers. U ħanamluha bis-shift.

decimal place. To one decimal place. So ħani qafaw u 6 ħajati wieħed il-1 u tiġi 40.2. Next one. Work out the length of AD. Il-length of AD hija din ta' hawnhekk. Issa. Li ta' ħansib. Issa jekk tinnotaw Nista' naħdem fuq di triangle għax dik it-triangle hija right angled. Triangle. Alright? Għandi angle 27, għandi din is-side li nafa u għandi din is-side li ħansiba. Alright? So basically faċċata ta' 90 degree hija l-hypotenuse U bdiet hawnhekk li hija l-adjacent. L-opposite m'għandix bżonna. Jekk titħawdu dejjem kif qedtilkom li nagħmel jien, sketch jew ix-shape. Raf sketch hawn isfel għal għandi 90 CA 4.16 27 degrees. Okay? Di għedna rridu nsibuha.

So, cosine theta li adjacent on hypotenuse. Okay? Eh, f'dal każ l-angle nafuha, l-angle hija 27. L-adjacent ma nafux, side AD ħansibu għaw hypotenuse 4.16. Subject of the formula biex AD jibqa waħdu, Il-4.16 irid jiġi multiplied on each side biex f'dal-każ jinqata', u fadal li jgħidi biss, u hawnhekk ħa naħdem bil-calculator 4.16 times cos 27. Il-value hemmhekk l-istess ma qalilniex kemm nirrawndjah, So f'dal każ nistgħu neħduh to two one decimal place. Kilometers qed naħdmu mela naħdmu to two decimal places, ok? One, two. So għandek 3.71. One kilometers. Also, xi ħaġa oħra ħint ieħor li tidu żommu f'moħħkom hu li s-sajd li qed issibu qatt ma tista' tiġi itwal mill-hypotenuse. Hypotenuse dejjem l-itwal sajd. L-aħħar waħda find the bearing of the from C. Mela ħan itlaq mis-C. Of the from C. Mela C. Għan pinġilu nort. Okay? The bearing of D. Mela ħan ħares li id-D. Okay? Issa x'nafu? Nafu li la din l-angle kienet 90 degree bl-interior angles, il-u l-interior angles, they add up to 180, so jekk di 90, dik 90 wkoll. Issa, l-istep extra li għandi hawn li rrid insib di l-angle ta' hawnhekk. U dik l-angle temmek li nirreferu għaliha bħala ACD, alright? Ħansibuha b'angles in a triangle.

Mela, dik hija 63 ukoll, alright? Din hija 90, 63 plus dak il-90. Okay? So skoprejt li dik kollha hija 153 ma jien mhux minn dik interessani għax aħna nduru clockwise. So angles at a point 360 minus dik il-biċċa. U dik għadi ġi 207 degrees. Fil-fatt taqbes il-180 u taqbes il-nofs. Right? U taqraw li l-answer jider li għamil sens. U last question. This bar chart shows the total number of animals treated at Dingli Vet Service during the last four months of 2018. The pie chart shows the distribution of different animals treated at this vet service between September and December 2018. First question, għatu kas naqra x'għandkom ħarsu naqra li id-data li għandkom available. During which month between September and December of 2018 did Dingli Vet Service treat the largest number of animals? Right, it's quite evident. li f'dak il-każ għandna September. How many animals were treated during this month? Aqraw l-information ta' hawnhekk rajt qed tasal saw li huwa eżatt eżatt in-nofs ta' bejn 900 u 1000 sa 950. How many dogs were treated at this vet service during the period September to December 2018? Hawnhekk qed jgħid li types of animals treated between September and December 2018 u aħna jinteressana biss mit-ammont ta' dogs. Okay? Id-dogs huwa dak So, protractor, jena kif ħanaħmu protractor? Probabilment ta'kom huwa dak li għandu ġiex valuri, right, fuq xulxin. Mela, ma nistax nżommu anywhere kif irrid. Number one, dik il-punt hemmhekk fejn qiegħed eżatt eżatt fin-nofs tas-circle. Okay? Apparti minn hekk, minn fejn tibda l-angle jiġifieri hawn jew hawn irid ikun fuq il-linja taż-zero. Jew ta' 180, waħda minnhom. Għax fejn 180 huwa wkoll 0. Antipat kull mela. Right? Ovvjament jekk għandkom protractor bil-linji

of what? Ok? U hawnhekk ħa naraw of what u qed jgħidli li dak huwa l-ammont ta' dogs treated minn September and December. Mela x'se nagħmlu? Ħa naraw it-total amount of animals li ġew treated minn September sa December. So hawn għandi 950. Hawnhekk għandi n-nossa bejn 700 u 800.

950 plus 750. Two eight eight two. Oh. Dan huwa l-ammont ta' annimali li trid jaw b'kollox it-total, imma jien qed nara dogs biss. Dogs għandi 158 degrees out of 360 of

Alright, so, egg ħankunu lestejna paper 1 kollha, so tinsewx għandkom il-video ta' non-calculator, għandkom il-video ta' paper 1 li qed naħdem l-ewwel sit questions biss u dan huwa t-tieni parti ta' paper 1 eh, ta' May 2019 fejn qed naħdem minn question 7 sal-aħħar question 11. Next time nkun qed naħdem il-questions tal-paper 2 Thank you.